Nilqgħu għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn flimkien ma' Lino Ċini ħa nitkellmu llum fuq pjanta interessanti, pjanta li nħobbuha ħafna l-Maltin, pjanta li tintuża wkoll fil-companion planting, farming, Pjanta illi żgur insibuha fil-kċina li hija n-nagħnieh, il-mint, illi wkoll tgerrex in-nemus jgħidu meta tiżragħha. Hekk hu Daryl, ma stajtx tispjega aħjar. Kif għedt inti, din versatili ħafna fl-użu tagħha. Kemm bħala mediċina għandha użu partikolari u anke fit-tisjir. Trid tisir għana fis-sajf nużawha ħafna għax rifrissikanti u biex tkabbara faċli ħafna. Issa hawnhekk dina qiegħda ġo pot illi waslet biex tiġi reġgħet repotted għaliex din invażiva u tikber ħafna. Issa ħanatu daċi ta' spjega kif nippreparaw il-pot ħalli inħawluha fil-pott. Fil-fatt tinxtamm minn hawnhekk u meta inti qed tgħid invażiva jfisser illi tikber ħafna? Tikber ħafna u regolarment trid taqtala għaliex eh, tissupera anke pjanti oħra. U anke l-għeruq tagħha ehm, jiġru ħafna ehm, runners eh, Ser għal min għandu ġardina kważi kważi jaqbilu jitfaħħa ġo pot iva. milli. U ġo pot għandek il-faċilità li poġġejta ferrit u kontrollajta kemm kif rid inti ta' U jekk u jekk tkun lek ġewwa tagħtik dik ir-riħa wkoll sabiħa. Ħafna, ħafna, ħafna, iva, għandha din versatil ħafna taf fl-użu tagħha. Il-fwieħa waħda mill-aqwa vantaġġi l-għandha. Mela, ħa naraw ftit ir-repotting. Issa hawnhekk hawnhekk għandna pott illi huwa ftit imdaqqas mhux mela, ħażin. Iva, iva, di tista' tintuża għal pjanti ikbar minn minn din. Imma aħna ħanatu eh, eżempju kif wieħed għandu jipprepara il-pott. Mela. Hawnhekk għandna il-ġebel Iva, fil-qieħ hemm ftit ġebel biex jgħin jiskula l-ilma faċilment il-pott imtaqqab minn isfel u hawnhekk għandi ftit ħamrija. Mobbija ħafna b'materjal organiku din miġbura minn taħt il-ħarruba. U minnan fija ftija ftit ġebel ukoll ma għadx narblu għawde, m'għandniex għalfejn. Sewwa. Ovvjament id-dar jistgħu jużaw kompost jekk iridu wkoll min irid. Kompost jiġru f'ta' ħamrija, jiffertilizzawha, jippreparaw il-ġebel. Tkun importanti li tkun ħamrija mhux magħquda ħafifa, importanti. Sewwa. U min għandu pereżempju kompost bin jista' jħallat minnhom. Iva, kollu tajjeb, kollu tajjeb għalhekk aħna nagħmlu kompost bin biex iħalltuh mal-ħamrija. Ma jew mal-kompost tagħna. Mela, ħanibdew daril. Ehm, issa, Hawnhekk se naqleb il-ħamrija ġol-pot. Ħadd ħammiġ idejk der. Ma jimpurtax. Mela, hawnhekk għandna biżejjed. Ehm, bħala livell, ħallejna ftit spazju. Issa, mela dik kif ġa spjegajt il-ħamrija lesta biex ehm, inħawlu dak li nixtiequ aħna f'dal każ il-pjanta ta' naniħ. Mela, ħan, ħan, ħan. Mela, inti qed tipprepara l ħofra hekk għandu jkun. U din il-pjanta tħoss iktar komda meta nitfawa hemmhekk. L-aeru diġà qegħdin kompatti ħafna. Allura din se tieħu ruħ issa Nitfgħu hemmhekk, ehm, ndawru l-ħamrija mad-dawra tagħha kemm jista' jkun illi l-parti li kellha bleru jiġu kollha mortin bil-ħamrija u hawnhekk jidher li qiegħed tajjeb. Iżda, issa rridu intu għal ma saqwa mal-ewwel. Għaliex il-ħamrija hija xotta kif nibda l-istadju u importanti illi tkun umduża. Perfett.
Grazzi Lin, grazzi ħafna tal-informazzjoni. Eh, ċertament hija pjanta li nistgħu jkollna d-dar u għandha ħafna benefiċċji kemm għat-tisjir, kemm għar-riħa, kemm ukoll ukoll għal min forsi li jagħmel ftit frisk bija stess. Nirringrazzjak tal-informazzjoni